Fi ar flwyddyn deuddeg nawr a dwi wedi bod yn aelod o'r Aelwyd ers i mi fod yn blwyddyn saith a dwi wedi cael llawer o gyfleoedd gyda'r Aelwyd i gystadlu ar fy mhen-hunan a gyda grŵp a nawr dwi yn blwyddyn deuddeg dwi'n cael y cyfle i ddod nôl 'ma i wneud yn amser gwirfoddol ac mae'n helpu fi i ddatblygu fy sgiliau i yn fel unigolyn ac i helpu plant ifanc yr Aelwyd i ddatblygu sgiliau nhw. Dwi wedi penderfynu i ymuno â'r aelwyd yn ddiweddar i gwrdd â ffrindiau newydd o'r ysgol ac rhai newydd o'r ardal hefyd. Y'n ni'n cwrdd bob nos Iau i wneud llawer o weithgareddau ond bob blwyddyn ni'n mynd i sgïo yn Llangrannog ond yn y gaea y'n ni'n neud llawer o gweithgareddau o dan do i gall cwrdd â ffrindiau newydd ac i siarad llawer o Gymraeg.
Sylweddwyd mai Clochog wedi bod yn rhan o'r gymuned ers blynydde maith. Yym dwi fel yym rhan o'r gymuned dim ond 'di bod 'ma ers un ar ddeg mlyne yn helpu gyda'r aelwyd o rhan yn plant yn dod i'r aelwyd ond dros y peder mlynedd dwetha dwi wedi nawr dod yn arweinydd un o'r arweinyddion 'de gyda'r aelwyd. Ma'r aelwyd yn Maenclochog yn rwbeth pwysig iawn Yym, i'n cymuned ni, o'r rhan bod ni'n neud yn siŵr bod yr iaith Gymraeg yn cael ei gadw'n fyw yn yr ardal. Ond hefyd, yym, mae'r ardal wedi newid fel mae e'n llawer o gymunede yng Nghymru, lle mae falle mwy o bobl ail iaith gyda ni nawr yn byw yn y yn y pentre ac yn yr ardal. A mae'r aelwyd yn neud yn siŵr wedyn bod yr iaith Gymraeg yn cael ei ddefnyddio gyda'n plant ni, ddim jyst iaith ysgol yw e, ond bod e'n iaith gymunedol hefyd. Felly, dwi'n gweld hwnna'n ran bwysig bod ni'n ein siŵr bod, bod ni'n cadw'r aelwyd i fynd. Ac er mwyn y dyfodol, fel ni'n gweld mae Leia fan hyn a uh, Cerys wedi bod gyda ni llynedd fel rhan o astudiaethau Bacaloriaeth Cymru, mae'n rhoi'r cyfle iddyn nhw i lle dod i'r aelwyd i fagu fwy o sgiliau a hyder i gyllid rhedeg ac ymuno mewn grŵp Yym, gan, dwi'n gobeithio wedyn bod hynna'n meithrin y talent ynddo nhw pan fyddan nhw'n falle dod nôl i'r ardal mewn cwpl o flynydde, fyddan nhw eisiau cadw yr aelwyd i fynd, neu hyd yn oed yym pethe eraill o fewn yr iaith Gymraeg o fewn ein hardalodd ni. A enghraifft Yn da o hyn sy gyda ni neu gwir mae'n cnochog. Fe ddath Naomi Nicholas nôl i helpu ni i redeg yr aelwyd y llynedd ar ôl iddi gorffen ei hastudiaethe yn y brifysgol a oedd oedd hynna'n dangos y pwysigrwydd iddi hi o rhoi rhywbeth nôl i cymuned ar ôl elwa tipyn yym ddim jyst wrth aelwyd Maenclochog ond o hefyd wrth yr Urdd yn benodol. Helo, fy enw yw Naomi a fues i'n gwirfoddoli fel arweinydd yn Eirwyd Maenclochog am flwyddyn. Um, o'r mis Medi pan ddys i'n ôl o'r Brifysgol yn Aberystwyth um, hyd at um, haf lenni de. A, a oedd hi'n blwyddyn lyflu, oedd hi'n gret cael cydweithio um, gyda bobl ifanc mae'n glochog. A, a fi es i'n ffodus i fanteisio o'r adran a'r eilwyd pan o'n i'n um, blentyn. ac felly o'n i'n teimlo bod e'n bwysig iawn bod ieuenctid mewn cylchoedd yn cael yr un cyfle heddi. A gaethon ni flwyddyn wych o wirfoddoli, o wlau traethe, fi o'n i'n cael sbort, fi o'n i'n lot o fish and chips, a fi o'n i'n cael barbecues, a gaethon ni amser wrth ein bodd. A oedd e'n neis sicrhau bod na um, hwb o Gymreictod yn y iaith mewn cylchog bob nos ioe, um, a dwi'n bod a'n bwysig iawn bod na'n yn parhau. Felly dwi'n uh, Cefnogi rhywun rhag yn gryf ar gyfer gwobr Shwmae! Shwmae!
So mae'r aelwyd yn rhywbeth pwysig iawn i ni fan hyn yng nghymuned Maenclochog i wneud yn siŵr bod yr iaith Gymraeg yn aros yn fyw a i ni'n lwcus hefyd yym bod dan ni gymuned sy'n weithgar yym ddim jyst gyda'r aelwyd a'r Urdd a dwi'n meddwl 'na beth mae'r plant ifainc hyn yn gweld, mae shwt gwmynt o bethe yn mynd mlan yn yn hardal ni Ry' ni'n lwcus iawn bod y pobl hyn yn dod mewn i wneud gweithgareddau yym. Ry' ni'n lwcus iawn ma' 'da ni artistiaid lleol sy'n byw yn rhan o'r gymuned a'n ystod yym y cystadlaethau celf a chrefft y sir, 'y ni 'di bod yn lwcus bod rhein yn dod mewn i weithio gyda'r plant a ma' hwnna'n rhywbeth 'y ni'n elwa'n fawr ohono wedyn yym ar lefel cymdeithasol ond hefyd ar ar lefel sirol, mae pawb yn elwa gyda hwn. Rhan bwysig o Aelod Maen Clwchog yw bod ni gyd yn helpu elusennau gwahanol trwy fynd rownd yn canu carolau yn y pentre pob blwyddyn a peth arall i ni wneud yw mynd rownd traethau gwahanol pob blwyddyn i gasglu sbwriel er mwyn gwella'r amgylchedd. Mae Aelwyd Maenclochog yn bwysig iawn i ni fel cymuned oherwydd mae'n rhoi siawns i ni fel bobl ifanc i feithrin sgiliau newydd ac i roi cyfle i ni i roi'n ôl i'r gymuned. I gael joio cymdeithasu yn y Gymraeg a gwneud ffrindiau newydd. A hefyd, mae'r Aelwyd yn sicrhau bod 'na ddyfodol i'r iaith Gymraeg yn y pentre' gwledig hyn a'r ardal cyfagos.